Bagwera ba Puku, Mo thutong ya rena ya lehono re ile go lebelela thulano ye e tšwelelago mo go tiragatšo ya O Iphitlhetše'ng. Papadi ye, goba yona tiragatšo, e ngwetšwe ke Lesiba Thisha Ramaphoso. Ka nako e nngwe o ka tšwelela potšišo yeo e go kgopelago goba e go laelago go dira goba gona go ngwala thulano yeo e tšwelelago mo pading. Gore o kgone go fetola potšišo ye ka tsela e maleba, o thoma ka go fa theori goba yona tiori ya thulano. O tshwanetše gore o hlalose gore thulano re na le mehuta e mebedi, re na le thulano ya ka gare le thulano ya ka ntle. Eupša sa mathomo se o tshwanelago go se laetša ke gore thulano ke ge moanegwa a thulana le dikgopolo tša gagwe goba le baanegwa ba bangwe. Ge a thulana le dikgopolo tša gagwe ke thulano-gare. Ge a thulana le baanegwa ba bangwe E ka ba go thulana ka dipolelo goba go thulana ka matsogo, fao e lego gore ba ngwathišana dingwathameratha, ba fana dingwathameratha, yona re e bitša thulanontle. Molokoloko wo wa dithulano o tšweletša thulaganyo ya sengwalwa pele gomme ka thulaganyo yeo ya ditaba, mongwadi o utolla morero wa sengwalo sa gagwe. mongwadi o diriša thulaganyo yeo ya gagwe go re utullela morero. Thulaganyo gore e kgone go bonala mo pukung, re e bona ka thulano. Thulano ka ge ke tlhalositše ke fao e leng gore baanegwa ba fapana ka dikgopolo. Re na le thulano. Thulaganyo le morero ke dihlogo tše e leng gore o ka fela o botšiša ka tšona gore o ngwale ka tšona. Eupša se se bohlokwa seo o tshwanetšego gore o se tsebe ke taba tša gore molokoloko wo wa dithulano o tšweletša thulaganyo ya sengwalwa pele, gomme ka thulaganyo yeo ya ditaba mongwadi o utolla morero wa sengwalwa. Bjale ka ge ke hlalositše, re na le thulanogare, Thulanogare re e bona ge moanegwa a thulana le dikgopolo tša gagwe. Mohlala o mobotse wa thulanogare ke ge Benjamin a e-lwa le di, le, le dipelo tša gagwe, a e-lwa le pelo ya gagwe, a ipotšiša gore, Mara Mahunela e ka ba ke tatagwe? E ka ba ke tate mara mogalabi o ke ka baka la gore šo wa ntshwariša, ga a ntshware gabotse, nna le yena ga re phedišane gabotse. O lwa le dipelo tša gore a Mahunela ke tatagwe wa nnete goba aowa. Gape-gape re bona thulanontle. Mo go thulanontle re bona Mahunela a thulana le Rebone, Gape-gape re bona Mahunela a thulana le Jemina. Gape-gape re bona Saringi a thulana le Benjamene. A re thomeng ka ya Mahunela o thulana le Ribone. Ribone o botša Mahunela gore o nyaka tšhelete ya go tšwetša dithuto pele gomme Mahunela o mmotša gore yena ga a na tšhelete. Morago ga gore a hwetše dipoelo o botša tatagwe gore ke nyaka gore ke tšwetše dithuto tša ka pele, mokgalabje wa latola. Gona fao, ke thulano ya ka ntle, bane goba ba babedi, re bone le tatago Mahunela, ba fapana goba ba thulana ka taba ya dikgopoli, o mongwe o nyaka go ya sekolong mola Mahunela a sa nyake. Gape gape thulano e nngwe re e bona ge re bone a botša tatago gore o na le tokelo ya go ithuta, ka gona a fiwe tšhelete ya go ya sekolong. Eupša Mahunela o a gana, o latola o re nnang. O mmotša gore ditokelo e be tšona tšeo di mo išago sekolong. Mahunela o thulana le Rebone ge a mmotša gore yena ga a kgone go apea nama gomme Mahunela o mo gapeletša go go e apea. Mahunela, ka ge ke re tlhalošitše, be e le monna wa ngame, a sa reke le sešebo, a etla le sešebo tša ko nageng tša diphoofolo. Bjale ge e swanetše gore se apeiwe, o botše re bone gore apeea. Re bone o mmotša gore aowa tate, nna nke kgone e apeea nama ekhwi. Namile ke bothata, ke thulano e leng gore ya tšwelela. Mahunela o botša re bone gore o swanetše go nyalwa ke Constable Phaswane gore a tle a mo iše sekolong gomme re bone o a gana. Thulano e nngwe gape-gape, bjalo ka ge ke hlalositše, re bona Mahunela a thulana le Jemina. Jemina ke mmaneagwe Rebone. Jemina o befediša Mahunela mabapi le taba ya go se nyake go iša Rebone sekolong. Rebone gape-gape re bona a thulana le Sarinki. Rebone o befelela Sarinki yo a mo leleditšego mogala e bile a mmitša mogadibo. Re bone o thulana le Saring ke ge a mmotša ka tšhelete ya go ya sekolong le go le ge a mmitša mogadibo re bona ebile a mo timela mogala. Lena le re wa mo dropela, wa mo dropela mogala goba wa wa o tima. Mpoti gape šo o thulana le Rebone. Mpoti o botša Rebone ka phaswane gomme Rebone o a befelwa ebile o a mo raka. Benjamin o thulana le Sariki. O thulana le Sarinki. Benjamin o galefile ge Sarinki a tlo mo lokolla kgolegong a re yena a ka upša a boele kgolegong go na le gore a lokollwe ka tšhelete yeo a gopolang gore ke ya Sebakweng. Mpoti o thulana le Phaswana. Mpoti o leletša Phaswana mogala wa mo kgalemela ka taba ya gore o mo tšeela mosadi. Mpoti le Phaswane ba lwa kua mabenkeleng Kgoparara ba lwela Rebone. Ke ka mokgwa o e leng gore thulano e tšwelela ka gona mo pading ya rena ya, ke tla ba ka re padi, mo papading ya rena ya O Iphitlhetšeng. Se wena o swanetšeng gore o se dire ke go fa teori ya thulano, fao o swanetšeng gore o tlhalose gore re na le mehuta e mebedi ya dithulano, e lego thulano ya ka gare le thulano ya ka ntle, gomme o tšweletše mehuta ye, o fe mehlala ya dithulano tšeo di tšwelelago bjale ka ge šetše ke laeditše. Ge o ka dira ka mokgwa wowe, gona meputso ye masomepedihlano ka moka e go lebane. Sa gago e dio ba gore o ngwale gwa le ka mokgo re laeditšego ka gona. Ee, re a leboga. Ge le fela le re thekga, re kgopela gore le subscribeng gore channel ya rena e dio phela e le gona mo go YouTube gobane ge o sene di subscribers tše dintši go fela go eba le kgakanego, account e ka ba ya tswalelwa. Bjale re kgopela gore le subscribeng gore re no phela ntše re le gona, di video tše le kgone go di bona, re sa tlo dira tše dintši ka dilo tše e leng gore di a tshwenya. goba di fela di gakantšha, re a leboga.